נאכדעם מען פארלירט די טעם פון לעבן, מען קען נישט די מענטשהייט פארשטייט נישט וואס האט דאס מיט דעם, מען בארד בארד בארד בארד, איך ווייס נישט, לעבן איז אנגעזעצט אנגעזעצט אנגעזעצט, אז מען שטייט אויף מען גייט שלאפן, מען שטייט אויף מען גייט שלאפן, וואס איז געשען, אמאל האסטו געהאט מלא שמחה, אמאל האסטו געהאט חיות, ביסט געווען יונג, יעצט איז, וואס איז יעצט געשען, יעצט איז געשען איך האב נישט געהיטן מיינע אויגן, דאס איז געשען, מען היט נישט די אויגן, מען פארלירט די שמחה פון לעבן. דו ווילסט זען אז איך בין גערעכט? פרוביר אויס פאר צוויי טעג, היט דיינע אויגן, דאס איז שוין פיל אנדערש. פאר דריי טעג, פרוביר פאר א קורצע צייט, נישט עפעס פאר א יאר, דאס איז שוין פיל אנדערש. פרוביר, היט אפ, זיי שומר הברית, הייב אן, הייב אן, איך רייץ אן אז מען זאל זיין ערליכע אידן, דאס איז שוין פיל אנדערש. די לעבן ווערט אויס. אפגערעדט פון דעם, באלד טרעף איך די חשדות צו זיין פונקט פונקט אינטערעסאנט פאר די בשו א און פונקט ביז די חתונה. פונקט ביז די חתונה, נאך די חתונה האט זיך עס בלאזן, עס נישט אהיים קומען. והא ראיה, טו א קוק אויף די גאס, אינגעלייט דרייען זיך ארום א גאנצע נאכט, וואס דארפסטו, דארפסטו א ראיה פון מיינע דרשות? מילא ביינאכט דו גייסט דא אין א רעסטוראנט און מען זעט בחורים שמועסן, וואו זאל ער גיין? וואו זאל ער גיין? ער שמועסט. איינער ווארט אויף אים? צו וועם זאל ער גיין? ער שמועסט.

ס'איז אים נמאס געווארן אינדערהיים, ס'איז שוין נישט אינטערסאנט אינדערהיים ווייל א מהיט, נאר א ערליכער איד האט ליב זיין היים, נאר א ערליכער איד האט ליב זיין ווייב, נאר א ערליכער איד האט ליב זיינע קינדער, ס'גייט נאר אויף די וועג. ס'איז נאר א שאד אז יונגע בחורים זאלן מיינען אז דער נישט איד ער האט די חיים טובים וויל ער אוועקלויפן פון אידישקייט, וויל האבן ליבשאפט, ווארעמקייט, פאן, לעבן, אז דאס טוט אין דיינע אויגן וועסטו זיין פרייליך, ער דערפאן זיין געשמאק, האסט אמאל געהערט ווי איינער שרייט. האב פאן איך צייט ביז דריי יעצט האט מען פאן פארשטייסט יעצט יעצט איז מען סאמע קעמפ יעצט פארטיט מען מען דארף אויסנוצן ס'איז אלץ געמאכט כלומר'יש דער שכן האט געמאכט א פארטי מוז איך אויך מאכן א פארטי ער האט געמאכט א סיום איך אויך מוז מאכן א סיום ער מאכט הכנסת ספר תורה מוז איך אויך מאכן הכנסת ספר תורה ס'איז מען נישט פרייליך אין לעבן פאר רחמנות ער בויט איבער בויט ער אויך איבער.

רבונו של עולם איך קען נישט, רבונו של עולם איך פאל, רבונו של עולם היט מיך, וואס קוקסטו אויף מיך, זאג עס מיט, וואס הערסטו צו אזא שיינע ניגון, הער עס, זאג עס מיט, דאס איז נישט געמאכט געווארן אויס סעדעס, ס'איז געמאכט געווארן מיטצוזינגען, די אלע ניגונים וואס דו הערסט דא אין ישיבה, דאס זינגט מען צום אייבערשטן.